Ah, kunzi kwavina kwapisa kumona. Ah. ah, kwapisa baba Mofu. Ah, iwe. Mm.
But pane nyaya yekundinetsa. Eh.
Eh, tane almost 6 years anditi. Asina kana mwana. Uziva. Atana ah. mwana kana one zva. Ndizvo chaizvo.
Ah, kuti zvega izvozvo. Ai, tinoona kuti Mwari ka vanoita nekuda kwavo. nekuda kwokupi kwonguwai nguwai bhozi mubhawa handichatombofari kana kuti ndikaita kuda unomwa doro nevamwe handichatombomwa doro zvakanaka bhozi nechingonzi uyu haana moto uyu haana moto ini chee zviri kundishungurudza chono ndakadai dzimwe dzenguva pandofamba kana mumadzichechi umu ndichingonova mwoyo netuhwana hazvisva zvinotoshungurudza izvozva asi kana zvitori zvimwe zvozvona inga anotononge zvitori nanedu timbotese timbofamba timboona kuti zveshuwa chii chikunyanya kukonzeresa aipapa mukadaro mune magona mune masununguro mwoyo wangu kuti muona ndiri pachokwadi kuti inini ndiri kutodawo mwana bhozi muraini munomuka vanhu hachitombobuda ndinoda mutinga nachingo takutonzi hmm? uyu mamona haana mwana uyu hazvarisi kana nemiwo murume wako rakaita senimwe yaa ndizvo chaizvo mhofu apa gora gora gora gora chamwari yangu inoizi eh. yakarova last year izvezvi yatone mwana Ini handina, ndine atanga kuroora. Eh?
Saka zvoda kufambirwa izvi. Aiwa. Saka zvamataura nyaya ika, nyaya yakanaka. Saka ngatichigadzire rega ndikuisire chikafu. Nandapedza hangu bika rega ndisimbire kugesa. Alright, aiwa. Isa ini. Komudye. Aiwa, alright. Pakanaka. Tifambe tinonzwa kuti chii chikunetsa pamwe kuti eh ndanetseka ana. Ah, zvichena zvikufara nazvo.

Bho, ani mukuziva kuti chibaba chiri kufaya mablink. Sana tauya inini kuti ndimbonyatsofaya chaiyo chaiyo. Maizi. Ha, kana mchiti mablink mugedza kuti kudii? Oh, ani kuti achibaba cheche takakura nacho cheche. Achina kana bhebhera chikambomitisa. Ani mukuona kuti zvikuramba pane kana dzinenge 5 years. Saka panyaya ndiri kuona kandei kuti munoona kuzosiiwa nechibaba ichi. Saka ndikakuitisa iwo nhumbu mukuramba kuti chi. Aiwa hazviitika munoona zvichiita here izvozvo. Chine msika nyari ibvai pano ibvai mabva pano. Ibvai mabva pano munyari murume kwakasvika mchitaura zvekuita zvekuita.

Ah, kunze kuri kupisa uku mhofu ndachida kuwacha zvino he eh? amukwanisa kundiwachira were apa ndoda kubika Unowachiro?
Eh, zvozvo zvati wandei. Unzai ndiwacho.
Alright. Ah, mune matogona vedu we. Eh, unzai ndiwacho.
Apa ne ndoro udere kuta ndoro kusonwa nyeperwa ini kunzi. Eh, zodai ndazonakadzoka kadai.

Kakuri seiko kumba naye vanzvadzi? Ah, kuri bho.
Shuwa.
Ah, maita basa. Kunze kwacho kwapisa kani.
Aiwa. Wapisa. Ah, sure.
Hey. Mvura yakangonaka. Yeah. Ah.
Usisiri ndau yakunovuka. Hey. Eh. Ona tsano last week. Eh. Hey. Town. Eh. Hey. Mm, ah, zvanga vachiita kamutaona. He? Ah, ndomboona kwakanaka. hanzi chii wakaita kunge wanorwara kupenga chavo chii chikuitika ah, indonange nawe mwana stress chaiyo wose kana pano chaipo ka ndakutonyara chero pakasvika vaenzi nekuti vanogona kutanga ngovhumuka vega so ndoshaya kuti chii shuwa ko mambo ena maprofita kana kana makun'anga ee eh, takamboti fambei fambei hedu
saka wakati
Varongoti ha ah, zvichapera zvichapera inawe stress mungoziva munhu kana asinawo kake kanoti nyee anenge achingoti ko ini ndadi ndapiwawo kanguwo hmm, ah, kana stress yacho yakudayi soka hmm. ah, hameno ti mwari vachada kuti zvinyatsosvika papi chaizvo nditsanwa ava mhofu

Makadiko sekuru. Fara wadi wenzukuru. Tiripo.
Sekuru mchindiona kuya kudai. Tadzokazve nenyaya iyi yandatambura mumba. Ndikuziona mzukuru.
Eh. ukuziona mzukuru manje ndakaita uchati mwana tichaita se mzukuru zvino sekuru murume ari kuti akuda kufamba zvino apa ndiri kutya kuti akapa kufamba apa nyaya dzedu dziya dzinobva dzabatwa zvino sekuru o mzukuru manje ndakuda kuupa zvandakuupa panapa mzukuru kuti murume wako

Kutenda sekuru. Wakuona dzako wauya mzukuru. Ndanga ndichiziona, ndanga ndichiziona. Saka ndakukutambidza mzukuru. Kutenda sekuru.
Mzukuru, chandakutambidza ichi chine jira reredhiji. Ichi unonobata pano ngakarara baba. Uchazeya.